A thiante hi chu an followers te bakah hian an chhungkhat laina te leh an mahni hrechiangtutena an nihna dik tak, an pho lansak te leh technical lama buaina awm avanga an nihna dik tak lang chhuak palh ta te pawh an ni ve hlawm bawk a. Entirnan hmeltha deuh a nga lang te pawh kha an lo hmeltha leh lova, nula a nga lang te pawh kha patling te an lo ni leh nawk hlawm bawk a ni. Sum an duh avangin leh lar an duh avangin an nihna lo angin an lang a, a der in an nung tina nih ber chu. Engpawh chu ni se, kan Bible pawhin lang lo tura thu ruk engmah a awm lo a lo tih kha maw? Chinese vlogger lar tak pakhat, live streamer ni bawk, TikTok velah pawh a video vel theh lar ve thei tak mai. A fans lam tena a hmeltha ta, a duhawm em avanga cute goddess an tih hial, duhawmna lelnu an tih hial, Cubeloa pawh a mualpho hle a. A live stream na pakhatah chuan a lan hmeltha theih nan leh a lan lo pan theih nana filter a hman thin chu rawn phe thutin chutah tak chuan a hmel dik tak a rawn lang ta thut mai a. Hmeichhe la tleirawl ve tak a lo ni reng reng lova, nutling kum sum nga bawr vela upa a lo ni reng zawk a ni. Thil bulah hian a fans te chu filter hmangin a lo bum thlu hneh hle thin a lo ni a, chu chu an han hriat chhuah takah chuan a fans te leh a followers te chu an thinrim hle a. A filter hman avangin a nula pangngai tak, la naupan hmel tak leh duhawm tak, hmelchhe tak angin a lo inlan thin a. Miin a duhawmna leh mawina te avang chuan an fakin an duh phah hle a, amah pawh chuan a lar pui hle a ni. Mahse, a live streamna pakhatah technical lam rawn chiang lo thut, filter rawn phe thut, video a tang zui deuh nghal mai bawk si chuan a hmel dik tak chu a rawn pho lang ta zawk a. Nu thau ve pangai tak upa ve lam tawh lo ni rengin, mahse, chu live stream chu ti tawp nghal ni mah se, mi in an lo screen shot hman nual a, tichuan a hmel dik tak chu social media velah theh darh sak a ni zui nghal bawk a, haw tu a ngah ta hle a, filter tel lova a hmel pangai hmanga live turin leh vlog turin an ti ta a, mahse, Q bula chuan a duh hauh lo thung a ni. Mahse live streamer ve tho Li Chi Ni suan ti hian Q Bula chungchang a rawn sawi ve thung a, user dangin a live stream rawn join an tum lai tak a nih vangin rawn lang zuai kha chu Q Bula ni lovin hmeichhe dang zawk a ni, user dang zawk a ni tiin a thla vang hauh sak a tum a. Mahse followers ho chuan an awih lo hle. Q Bula a ni tak tak lo a nih chuan filter tel lovin amah ngei chu rawn live rawh se an ti ta a. Mahse khi bula chuan filter tel lova live chu a duh bik hauh chuan lo avangin followers ho chuan fake tiin an ko ta a ni. A hming chhiat hnuah khi chu rawn tang chhuak ve lohin US dollar sing khat sang khat zakua a sawmnga man hu gift ka don hma chuan ka hmel tak tak nen ka rawn live dawn lo. Mahse host hmeltha tak chu ka ni tho tho a rawn la inti tho a ni. Thenkhat phei chuan live stream kal tlanga an pawisa pek te leh an gift pek te chu an dil let leh bawk a, eng pawisa mah leh thil pek mah a phu lo an ti hial a, mahse a then chuan mi a hmel changa a lo judge a, hmelchhia lo tih ve vak vak leh an rin kan rin ai a an lo hmel that loh mai avanga han diriam chiam chu thil sual thlak tak a ni tiin Cubilua chu an rawn chhan ve bawk a ni. Canadian YouTuber, rapper leh internet influencer Lil Tay hi hmeichhe naupang mai la ni mahse a rap-na vela tawngkam mawi lo tak tak hman a hriat reuh em avanga lar a ni a. Kum kawmi a nih lai chang tawhin tawngkam duk dak lo tak tak te nawm tak tak te chhak chhuak thin a ni a, zu, drugs, sex tih vel te pawh a cham tel deuh nawk thin a ni. Mahse mak tak maiin chu chu miin an duh chhan leh a lar pui ber a ni daih thung. Kum sang ni sawm pariat te chang khan a rawn lar chho chan a, kum kawmi lek a upa a la ni saw tih lai chuan. Mahse a rep dan leh a thu han chham vel te erawh kum kawmi ka changa chhuak atan chuan a mawi lo thei hle. Tin, ama life style a nun dan vel te pawh hi a mak riau a. Designer kut chhuak thawmhnaw man tam tak tak hlir a inbel a. A video post velah chuan car changkang tak tak a lang deuh reng bawk a, anmahni ta angin a tilang vek thin bawk a ni. Lilte hi mite chuan naupang hausa tiin an sawi mai thin a, a chhan chu amah hi a in la mi lian ve hrim hrim a, a thil neih man to ang chi te hi a chhuangin a ti lang peih hle a, address changkang tak tak te leh car changkang tak tak te chu a ti lang deuh reng mai a, a chhuang thei hle bawk a, chutiang a nia vang chuan a followers te chuan an han chhui chiang deuh a, a nu leh pa te nen lam an chhui vek a, Liltei nun chu a lem zia an hai lan sak ta a ni. Designer kawr ni awm tak a inbel thin te chu a lem mai mai an ni a, a video vela kar changkang tak tak lo lang thin te pawh anmahni ta ni hauh lovin a nu in ha hmel hriat pakhat ta haw sak lek a ni tih te thlengin an lo chhui chhuah sak ta vek mai a ni. Lil Tay hi a followers in a hausa tak tak lo tih vela an beih hnu ah kum hnih chhung tawp chu a reh zui nghal hmak mai a, a chanchin hriat tur reng a awm lova, mahse kum hnih hnu ah thawm a rawn nei ve leh ta a. A Instagram account a a thil post zawng zawng te chu A bo vek a, Help me tih chauh a post a, chu chu a thar dam ber a ni. Chu chuan Liltei chu mi ngaihven rawn a rawn nih tir leh ta a. Liltei leh a nute chuan a Instagram account chu mi in an hack sak a ni tih an rawn sawi a. A account hack tu ah Liltei unau pa chu mi in an ringhlelh bawk a ni. Account hack tu chuan Liltei chu a pa in a tih duh dah thin thu te, hmeichhe hrang hrang te nen saruak ka khum a a mutpui thin thu te, Liltei chu room thim tak ah a kalh khum thin thu te a rawn post thin a, mi in an ngaihven hle bawk a. Hemi chung chang ah hian Liltei chuan engmah chu a sawi lo na in a pa erawh in dawt fek a ni a rawn ti thung. Mahse mi tam zawk chuan Larkhel ah pu in thutak khukpui chi an ni vak lo tih in an sawi ve thung a. Tin, naupang chawng chapau thei tak, in la hausa leh chawngkam dukdak lo tak hman hrat em em mai Liltei chu engtia internet personality ni thei zawk nge a nih tih te chu mi zawhna a ni ta daih bawk a ni. Enge in ngaih ve dan le? Japanese hmeichhe biker zinga internet khawvela lar tak mai Twitter lamah pawh a chhiat loh em avang a lar bawk, a zu sagah QEQ pawh hi a followers ten an hman chhuak chiang khawp mai a, A zu saga hian Faceapp leh Photoshop hmangin a follower se rei tak chhung chu a lo bum tawh a. A hmel dik tak leh a nihna dik tak chu in hmuh hunah chuan makhin ti ve tho ang. Biker che lo tak mai a zu saga chuan a bike thla lakpuina vel chu a post thin a. A hmelte chu a chhiat loh reuh em avangin leh a duhawm em avangin followers pawh a hip hneh hle a. A followers tam zawk chu mipa an ni nghe nghe. Ngaihventu pawh a ngah phah hle a. Japanese hmeichhe biker zingah chuan internet kaltlanga lar ber ber te zinga mi a ni hial ang chu. Mahse chum khat chu a Twitter lamah a zu saga chuan a thlalak a post a, Hmeltha leh chhe lo thlalak na na na chu min an lo en chik deuh bik nge ni? A followers thenkhat chuan thil fel lo lai an hmu ta tlat mai a. A zu saga thlalaka a hnunga a bike side glass ah chuan a hmel dik tak a lo lang kiau mai a. Darthlalang a hmel leh thlalak a a hmel chu a in ang lo em em a, mi in mak an ti hle a. Tichuan a followers te chuan Kha lak chu an post darhsak ta a, amah chu miin an lo chhui chiang nghal vat bawk a ni. Mite chuan Azu Saga chu biker tak tak a ni em tih te thlengin zawhna an ngah ta hle a, tichuan Azu Saga nihna dik tak chu an hre ta. Patling sam sei ve tak, kum sawm nga upa lek ka lo ni a, face app leh photoshop hmangin nula hmeltha tak angin a lo in edit thin a lo ni reng mai. Mahse amah tak hi chu biker tak tak a lo ni ve thung. A zu saka chu a followers hian an man chhuak chiang hle a, chuvangin amah pawh chu a inthup ta lo law law a, a hmel dik tak nen rawn langin hmel lem a hmanna chhan a rawn sawi a. Tuman patling kum sawnga thlalak an thlir reng peih lova, an follow peih bawk lova, an be peih miau hek lo tiin a insawi a ni. Caroline hi Instagram influencer tam tak te zingah chuan mite ngaihsan ber pawl a lo ni ve tawh thin a, followers pawh a ngahchak hle. A caption ah chuan thu tha tak tak, thu fing tak tak te a post thin a, chuta changa rawn lar chho leh Instagram user te fuihtu tha tia sawi te pawh a ni ve bawk. A caption leh a thu post tha tak tak te thu leh hla thiamna te avang chuan a lar chak hle a, sum pawh a hai hlut hlem hle a, lehkhabu ziak tura sawm te pawh a ni thin a, US dollar nuai thum sing sarih sang Nga chuang deal te pawh a hmuh phah nghe nghe a ni. Mahse Lehani pawh mi dang ang bawk. A hnuah a thuruk lian tak pho chhuah sak a ni ta a. A thiannu Natalie Beach nena an inhmuh thiam loh hnuah leh an inthianthatna a chhiat hnuah chuan Caroline chu a tlachhe ta rawih rawih mai a. A mual tho mai bakah a career chuan a chhiatpui hle bawk a ni. A Instagram velah thu post zawng zawng te, a caption tha tak tak te, reel tak tak leh mi hip em em tu, followers a ngah theihna chhan leh i reseller nuaih chuang hial deal neih thei tu neih theih tir tu te chu amah i rawm chhuak an lo ni ngai reng reng lo va. A thiannu Natalie Beach thu phuah chhuah leh ngaihtuah chhuah vek zawk an lo ni tih hriat chhuah a ni ta a, a chhan chu Natalie Beach hian a rawn sawi a ni. Tichuan Natalie Bish chuan Caroline nena an inkar a, buaihre hnuah chuan Caroline nena an inkar chungchang chu lehkhabuhin a rawn ziak ve leh ta a, tah chuan engkim chu hailan a ni ta a, thian duham tak, thiante hlutna hre lo leh mahni chauh in hmangaih a nihzia te nen lam a rawn puan ta vek a, an intawn dan te pawh a rawn zep tel bawk a ni. Caroline chuan followers a chan nghal ta teuh mai a, tin, scammer anga puh niin US dollar nuaih khat chuang chawi tur a tih a ni zui bawk. Caroline chuan thu leh hla lamah hriat em em a lo nei lem lo va, a thi. Natalie Beach thiamna zar a zo char char a, mahse an inremsiamna angah Caroline a awm tak lo avangin leh a duham chhoh tak em avangin Natalie Beach chuan awlsam takin a career chu a rawn tihchhiat sak ta hmak mai a ni. Tin, Caroline hian followers si'n khat suang a lo lei tih hriat chhuah zui a ni bawk. Lisa hi Weibo influencer niin Chinese a ni a, social media velah chuan a lar hle a, online celebrity tih hial a ni bawk a ni. Hmun changkang deuh deuhah kal kual thinin an zin kual reng a, club changkang tak takah party thinin restaurant changkang tak takah thil a ei kual reng bawk a. Chutianga hun hman lai te chu video cover-in Weibo lamah chuan a post thin a, Chu chu a lar pui hle a ni. A video te leh social media vela a inlan dan atanga thlir chuan amah chu hmeichhe invawng felfai tak leh lal fanu ang mai nun nei a ni a. Amah thlirtute tan chuan a nun ang neih chu a chakawm ve thei hle. A chhan chu hmun nuam deuh deuhah a kal kual reng a. Sum lamah harsatna a neih loh hmel bawk si. Hmun changkang tak takah kalin thil man to tak tak a ei reng bawk a. Hmun mawi tak takah te thla a inlak kual reng bawk a. A nun chu miin an awt thei reng bawk a ni. Mahse chutia hmun changkang tak tak a fan vel lai chuan a inluahna nu chuan a room chu a lo fan kual sak ve thung bawk a. A hriat loh laiin room thu a lo neih sak a nih chu. Chu chu online ah post sakin chutah chiah chuan mi in Lisa nun dik tak zawk chu an hre ta chiah zawk a ni. Lisa chuan phone call pawimawh tak tak chhan duh lo a nei thin a, chung zingah chuan a inluahna nu call pawh a tel. Lisa hian a in luahna man hi hun rei tak chhung a lo pe tawh lo va, bil pek loh pawh tam tak a nei. Pekna tur pawisa nei lo pawh a ni lo va, a ngaihsak lo ve hrim hrim a ni. Bakah hmun changkang tak takah kalin in la changkang fahrenin a kal kual reng bawk sia, a in luahna nu chuan chu chu a hriat chian em avangin vawi tam a warning hnuah tih ngaih na hre tawh lo lutuk chuan a nihna dik tak chu pho lansak mai a duh ta a. A inah lut ruhin video in a cover a, Lisa room tur a lo nei ta riap mai a ni. Chutah le, video chu Lisa Lee fans million chuang chuan an en ta a, Lisa in luah avang chuan mak an ti hle a, a chhen chu a inchhung chu a bal mai pawh ni lovin a tawp hian a tawp hle a, nula in a ni tih pawh rimthiam harsa khawpin a tawp a, a thil eina te chu a peih fel ngai lo tih hriat em emin chhuatah te chuan a let rum rum a, a thil eina vel pawh chu silfai a ni ngai hek lo. Chutah bucket ah te chuan zun khawlna ni awm tak te chu a lo awm tep bawk a, Chu mai a la ni lo. Bil pe tura a hriat tirna lehkha pawimawh tak tak te chu chhuat ah lo let rem rum bawk a, ui ek pawh a tam hle bawk a ni. A inchhung chu a rim chhe hle tiin a inluahna nu chuan video ah chuan a sawi a, chutah a mi in mi in tifai tura inhlawh thin professional tak tak te pawh in Lisa in chu an tifai duh lo a, a ten hian an ten a ni tiin a inluahna nu Miss Chen chuan a sawi sak bawk. Tichuan a inluakna nu Miss Chen chuan police te chu a call a, Lisa chuan bil vel a pek duh loh avangin a report ta a ni. Tichuan Lisa chuan a chunga thil thleng te chu social media kal tlangin a hre ve leh ta a, a haw nghal vat a. A inluakna nu chu hmaichhanah ngei ngaihdam dilin a inchhung chu a tihfai vek tur thu hrilh a, bil te pawh chu a pek vek tur thu hrilh bawk a ni. Miss Jenny bulah chuan zan khuain a in chu a tihfai tur thu a hrilh a, ngaidam a dil mawlh mawlh a, Miss Jen chuan ngaidamin an inrem a ni tih lantir nan an inchibei lai hmuh tur a awm bawk. Lisa chu social media velah Social media velah a lan dan leh a nun tak tak chu a in an loh em avangin mite chuan fake tih in an ko a, an followers leh hater a ngah phah hle a, a nihna dik tak pho lan a nihni lailaiin followers sing ruk chuang a chan hman bawk a ni.